D'Europäesch Unioun, dat sinn 28 Länner, déi haut a ville Beräicher zesummeschaffen. Lëtzebuerg ass vun Ufank un, zanter 1957, mat dobäi. Dat Joer hu sechs Länner d'Europäesch Wirtschaftsgemeinschaft gegrënnt an et kann ee soen, datt vun do u vill geschitt ass. Fir besser ze verstoe wat sech alles verännert huet, maache mer fir d'éischt eng kleng Zäitrees an d'Vergaangenheet, an zwar an d'Joer 1970. Wien an deem Joer vu Lëtzebuerg aus an en Nopeschland fiert, dee kënnt fir d'éischt bei en Douaneshäuschen, wou e ka kontrolléiert ginn. Wëll een op Tréier oder op Metz akafe goen, Muss ee virdrun op der Bank seng Lëtzebuerger Frangen an däitsch Marken oder franséisch Frangen ëmtauschen? Komplizéiert ass et, wann een an en anert europäescht Land wëll schaffen a wunne goen. Souguer den Austausch vu Wueren ass tëscht de Länner net ëmmer esou einfach. Op de Grenze muss een alt bezuelen, fir duerfen eppes ze importéieren. Dat ass ëmständlech an deier. Ma net just dofir hunn europäesch Länner sech zesummegeschloss. Se haten zwee Weltkricher hannert sech an do ass d'Iwwerzeegung opkomm, datt en neie Konflikt an Europa nëmme ka verhënnert ginn, wa Länner, déi sech virdru bekricht hunn, zesummeschaffen. 1951 sinn et sechs Länner, déi decidéieren, an engem deemools wichtege Beräich zesummenzeschaffen, nämlech der Kuel a Stolproduktioun. Däitschland, Frankräich, Italien a vun Ufank un och Belsch, Holland a Lëtzebuerg grënnen dofir eng éischt Organisatioun, déi op Lëtzebuerg kënnt, d'CECA, d'Europäesch Gemeinschaft fir Kuel a Stol. Souguer fir méi grouss Länner wéi Frankräich oder Däitschland ass et kloer, datt een zesummen an der Welt méi duerstellt wéi als eenzelne Staat. Och Lëtzebuerg als klengt Land huet esou d'Méiglechkeet fir vun de groussen Noperen als Partner seriö geholl a respektéiert ze ginn a bei wichtegen Entscheedungen an Europa gläichberechtegt mat ze decidéieren. Europa huet sech am Laf vun enger laanger Entwécklung a wichtege Punkte verännert. Am opfällegsten ass, datt a verschiddenen Etappe vill nei Memberen dobäi koumen. Eng Partie Länner konnte réischt du bäikommen, wéi d'Berliner Mauer gefall ass an den Osten opgoung. A wat sech nach verännert huet, ass, datt d'Memberstaaten ëmmer méi enk zesummegeschafft hunn. Haut geet et natierlech net nëmmen ëm d'Produktioun vu Kuelen a Stol, mee et probéiert ee sech a ville Beräicher ofzeschwätzen an ze eenegen. Dat kann am Beräich vun der Mobilitéit, dem Klimaschutz, an der Liewensmëttelqualitéit sinn, awer och a Wärungs a Wirtschaftsfroen. Et ass méi einfach, an aner Länner schaffen a studéieren ze goen. A wann ee mam Handy am Ausland telefonéiert, kascht dat net méi deier wéi doheem. En EU-Bierger däerf an engem aneren EU-Land net méi schlecht wéi d'Bierger vun do behandelt ginn. En huet souguer d'Recht, fir an deem anere Land bei de Gemengen an Europawale matzewielen. Och hunn d'Bierger d'Méiglechkeet, duerch eng europäesch Biergerinitiativ Afloss op d'Politik vun der EU ze huelen. D'EU ass haut och visibel duerch hir Symboler, D'Unioun huet en eegene Fändel an eng europäesch Hymn. Wa Länner zesummeschaffen, da brauch ee Reegelen a gemeinsam Institutiounen. Eng dovun ass d'Europaparlament, an deem déi méi grouss Länner méi Deputéiert hunn, wéi déi méi kleng. Lëtzebuerg huet am Ganze sechs Europadeputéiert. D'Reegele vun der europäescher Zesummenaarbecht gi vun der Europäescher Kommissioun virgeschloen. Dat ass eng Institutioun mat Sëtz zu Bréissel. D'Regierungsvertrieder vun de Länner, déi sech a Ministerréit gesinn, an d'Europaparlament mussen herno mat den europäeschen Texter d'accord sinn, fir datt se kënnen a Kraaft trieden. An um Enn vun der Kette mussen déi national Parlamenter bei verschiddene Saachen och averstane sinn. Da gëtt et nach, an zwar zu Lëtzebuerg um Kierchbierg, d'Geriicht vun der Europäescher Unioun. Dat kontrolléiert, ob déi europäesch Reegelen och korrekt agehale ginn. Ee wichtege Prinzip ass, datt d'Länner fräiwëlleg Member an der EU sinn an datt se och erëm kënnen aus der Unioun erausgoen, wat natierlech net esou einfach ass. Soss ass et an der Europäescher Unioun net anescht wéi heiheem. Heiansdo muss ee laang diskutéieren, éier ee sech op eppes eenege kann. Vill Bierger sinn net zefridden, well et nach ëmmer grouss Ënnerscheeder tëscht den aarmen a räiche Regioune ginn. Och wat d'Zukunft vun der EU ubelaangt, ass ee sech net ëmmer eens, zum Beispill ob d'Unioun weider soll méi grouss ginn oder wéi vill Leit ee soll vu baussen an d'EU eraloossen. D'Europäesch Unioun ass e fräiwëllegen Zesummeschloss vu Staaten aus Europa, déi decidéiert hunn an enger Rei Beräicher zesummenzeschaffen. D'Europäesch Unioun ass am Laf vun de Jore gewuess an huet sech verännert. Si huet sech wichteg demokratesch Institutioune ginn, wéi zum Beispill d'Europaparlament. D'Entwécklung vun der EU ass awer nach net ofgeschloss an hänkt an éischter Linn dovunner of, wat déi eenzel Memberstaaten an hir Bierger wëllen.